Супермаркетмӕ цӕуыс дыргътӕ ӕлхӕнынмӕ? Ты идешь в супермаркет покупать фрукты? Байгом уӕвын. Открываться. Дукани байгом вӕййы фараст сахатыл.

Алцы балхӕнӕн дӕр дзы ис? Там можно купить все? Халсар, халсартӕ. Овощ. Халсартӕ балхӕн. Купи овощи. Базар, базартӕ. Базар. Базармӕ цӕуыс? Ды нӕ базары дёс? Хуыздӕр. Лучше. Ацы цырыхъхъытӕ хуыздӕр сты. Эти сапоги лучше. Аслам. Дешевый, дешевый.

Ӕз дӕуӕй раздӕр балхӕдтон худ. Йӕ раньше тебя купил шапку. Пъамидор, пъамидортӕ. Пъамидор. Ӕз уарзын пъамидортӕ. Я люблю помидор. Джитъри, джитъритӕм. Огурец. Джитъритӕ зынаргъ не сты. Огурцы недорогие. Хъӕдындз, хъӕдындзтӕ. Лук. Хъӕдындзтӕ балхӕдтай? Ты купил лук?

Ӕз уӕм уырдӕм бацӕудзынӕн. Як вам туда подъеду? Мы выучили слова и выражения, а теперь перейдем к словоупотреблению.

Аныхас кӕнӕм. Кӕдӕм цӕуыс? Куда ты идешь? Ӕз цӕуын фысымуатмӕ. Кӕдӕм цӕуыс? Куда ты идешь? Ӕз цӕуын дуканимӕ. Кӕцӕй ацыдтӕ? Откуда ты ушел? Ӕз фысымуатӕй ацыдтӕн. Кӕцӕй ацыдтӕ? Откуда ты ушел? Ӕз дуканийы ацыдтӕн.

Исты нӕ ӕлхӕнын хъӕуы, нӕ нын баххуыс кӕндзынӕ, кӕцы дуканимӕ ацӕуӕм? Мӕнмӕ гӕсгӕ супермаркетмӕ. Цал сахаты байгомвӕй уӕ супермаркет? Супермаркет байгом вӕййы фараст сахатыл, мӕ къусыйы изӕры дӕс сахатмӕ. Алцы балхӕнӕн дӕр дзы ис, О, алцыдӕр дзы ис. Фӕлӕ халсартӕ ӕмӕ дыргътӕ хуыздӕр у базары балхӕнын, уымӕ сламдӕр сты. Уӕдӕ халсартӕ ӕмӕ дыргътӕ базары балхӕндзыстӕм? Бузныг, тынг нын баххуыс кодтай. Табуафси. Раздӕр базар ма цӕудзыстӕм, ӕмӕ уал дыргътӕ ӕмӕ халсартӕ балхӕндзыстӕм? Халсартӕй та сыл хӕнӕн.

Истытӕ нал хӕнын хъӕуы. Нӕ нын баххуыс кӕндзынӕ? Кӕцы дуканимӕ ацӕуӕм? Маммӕ гӕсгӕ супермаркетмӕ. Цал сахатыл байгом вӕййы супермаркет? Супермаркет байгом вӕййы фараст сахатыл ӕмӕ кусы изӕры дӕс сахатмӕ. Алцы балхӕнӕн дӕр дзы ис? О, алцыдӕр дзы ис. Фӕлӕ халсартӕ ӕмӕ дыргътӕ хуыздӕр у базары балхӕнын. Уым Аслам дӕр сты. Уӕдӕ халсартӕ ӕмӕ дыргътӕ базары балхӕндзыстӕм. Бузныг, тынг нын баххуыс кодтай. Tev bovši! Раздӕр базармӕ ацӕудзыстӕм ӕмӕ уӕлдыргътӕм халсартӕ балхӕндзыстӕм. Халсӕрдитӕ сыл хӕрӕм. Пъӕмидортӕ, джитритӕ, цъӕххъӕдындзтӕ, сывзытӕ, хъонхъора ӕмӕ басгӕрдӕг дӕр алхӕнӕм. Сымах уал базар ма цӕут, ӕз уӕм уырдӕм бацӕудзынӕн.

сто девять сӕдӕ фараст аныхас кӕнӕм цы ис балхӕнӕн базары базары балхӕнӕн ис Джитъри, джитъритӕ. Огурец. Пъамидор, пъамидортӕ. Помидор. Уырызы, уырызытӕ. Морковь.

булкъ булчъытӕм редька аныхас кӕнӕм сыманы балхӕдтай базары джитъритӕ ма нӕ балхӕдтон Мӕн фӕнды джитъритӕ балхӕнын. Дӕу та? Мӕн та фӕнды.

Нам кое-что надо купить. Кто нам поможет? Фӕткъуытӕ нӕ ӕлхӕнын хъӕуы. Ӕз уын балхӕндзынӕн стыр бузныг.

халсартӕ базары балхӕнӕм о уым аслам дӕр сты нӕ уым зынаргъ дӕр сты

спросите собеседника какие овощи и фрукты он вам принес ӕрбахастайнын халсартӕ о ӕрбахастон бузныг тынг нын баххуыс кодтай

Мы пока пойдем на базар, а еще куда, побеседуйте друг с другом. Махуал базармӕ ацӕуӕм. Ацӕут, ӕз уӕм уырдӕм бацӕудзынӕн.

кто какие овощи купил побеседуйте друг с другом ӕз аслам картоф балхӕдтон ӕз аслам дӕр картоф балхӕдтон

Ӕххуыс дын чи бакӕндзӕн, ӕххуыс уымӕй агур. Проси помощи у того, кто тебе поможет. Подведем итоги. Проверьте себя, чему вы научились.